Кышкы көннәр дә озак калмады, килеп җитәр. Адәм баласы нинди генәме вакыт булмасын, эссе, жар яки суык тәненә эзлидер рәхәтлек. Сывык булса, яхшык кына өенә кайтып,

эзләрге. Һәм бөген мосылманнар, мосылман адәм балалары җәмгыяте, тырышадыр дөньясы төгәл булсын, яхшы өе булсын, яхшы киеме булсын, яхшы аш-сулары булсын, яхшы кыны машинасы да булсын, уңаен эзли, уңаен эзли. Алла Субхана Тәлә адәм балаларына бу дөньяны бирде кулланырга. Шуңа күрә Алла Субхана Тәлә шулай ук бу дөньяны безгә бирде ахирәтне төзергә. Безләр бүгенгесе көндә тырышабыз бу дөнья өчен генә. Адам балалары, мусульманнар бүгенгесе көндә ашыкмыйдыр ахирәтен төзергә, җәннәтен төзергә. Кәпме генәме җәмиятем яшәмәсәк тә, Һәркайсыбыз кайтачакбыз Аллаһ Тәләбезнең хозурына. Анда булыр мәңгелек. Шуңа күрә бөгенгесе көндә җаннарыбызны, тәннәребезне саты бу дөньяга гына бирелеп яшәү дөрес түгел. Мусульман адам баласы бу дөньясын төзеп, ахирәтен дә бу дөньяда тиеш төзергә. Ничек уйлыйсыз? Адам баласы гамәлсез, гыйбадәтсез яшәсә, ахирәттә кая анын урыны булыр? Бүгенгесе көндә Аллаһ Тәгалә безнең сүзен калдыргач, Аллаһ Субхана Тәгаләнең кушканнарын калдыргач, тыңламагач,

Бөгенгесе көндә вәгазь булыр кыямәт көне турында. Иң беренче җәмиятем Адам баласының башлавы кыямәт көнне кубарылгач нинди хәлдә булырлар? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям китерәдер кояш бер яки ике километр арасында түбәбездә булыр. Шундый эсселектә җәмиятем адәм баласы яшәр кыямәт көнне. Авыр хәл булыр. Кыямәт көнне бик авыр хәл булыр җәмияте. Бүгенгесе көндә бакча жар булса да без качарга кая бар мөмкинчелегебез. Ә кыямәт көнне җәмиятем күләгә дә булмас. Бер күләгәдән башка. Кыямәт көнне җәмиятем адәм баласы гөнаһына күрә тиргә батыр. Кемдер тезгә кадәр батыр. Икенче төркеме җәмиятем билдән батыр. Өченче төркем шул гөнаһына карата батыр муенына кадәр. Бар адәм балалары гөнаһларыннан оялырлар. Барыга белмәсләр, тиргә чумганнар, батканнар. Шундый авыр эсселек вакытта качан кояш түбәңдә, бер-ике километр арасында Бар адәм балалары аңгарыр ха хисап вакыты Аллаһ Тәлә каршында җавап вакыт. Бар кайсылар тынычлыкны эзләрләр, җәһәннәмгә бер чыбыргытылырлар. Җәһәннәмдә җәмиятем тагын да авырлык булыр. Шундый көн көтә, кыямәт көне җәмияте. Кыямәтнең башы бу дөньяда гына. Качан башланыр дөньяда шундый катаклизмалар, яшь сабый бала кап-кара чәче агарыр, кая асылырга белмәс. Ә кыямәт көнне качан Аллаһ Тәлә каршына басырбыз, тагын да авыр хәлләр булыр җәми. Тиргә генә гөнаһка күрә бату түгел. Һәр кайсыбыз көтәр ул көнне. Аллаһ Тәлә каршында хисабыбызны тоту. Вот без бүгенгесе көндә телевизор багабыз, телефон багабыз, интернет, виз ачык. Бел, кыямәт көнне бөтен адам балалары, җеннәр, кешеләр, фәрештәләр сине Аллаһ Тәгалә каршында хисабыңы бөтенесе күрерләр. Нәрсә бу дөньяда ачык яки яшерен эшләдең, бөтенесен Аллаһ Тәлә синекен бөтен халык арасында, кешеләр, җеннәр, фәрештәләр арасында синең гамәлеңе укыр. Шундый вакыт көтә җәмгыяте. Авыр көн көтә.

Кемнәр алар җиде төркемнәр? Бүген җомга хотбабызда, җомга вәгазебездә зикер итеп чыгарбыз. Беренче ул гадел алып баручы. Җитәкче, башлык, глава, имам. Беренче шулар. Әйтәләр, тагын җитәкчеләргә бу дөньяда да почет һәм ахирәттә дә аларга почет. Монда сүз бара җәмиятем гадел җитәкчелек турында. Моны бөгенгесе көндә бу хәлне кем аз булдыра? Бөгенгесе көндә халык мохтаҗ гаделле җитәкчеләргә. Гаделле җитәкчеләргә. Бүген кеше гаделлекне тырыша тотмаска. Хоть анын кулында рабочий булсын, хоть шәкертләр, укучылар булсын, хоть халык булсын, җитәкчеләр җәмиятен бөгенгесе көндә күбесе кайгырта нәрсәне, бу дөньяны. Умар ибн Абдул-Азиз кайчан патша була?

җибәрә и һәм сорала, атми приказ бирә, сорала, үзләреннән язсыннар патшаның тәртибен. Патшаның тәртибен. Чакырмаган үзен алимны әйтмәгән. Мин нәрсә әйтермен, шуны син Риза бул, шул эштә сүзеңе бир. Ул сорый үзенекен, гаделлеген халыкка каршы. Кайгырта, ничек ул Алла Субхана Тәлә каршында хисап тотар. Анарга патшалык бирелде, җитәкчелек бирелде, башлык бирелде. сорыйдыр. Һәм Хасан аль-Басри анда күп затлар язадыр, ләкин бер ничәсен әйтәсе киләдер. Нәрсә ул әйтә? Хасан аль-Басри яхшы көтүче бул, яхшы урыннарда көт.

Шуны халыкка да теле. Синеке яхшы өең булсын, халыкның да яхшы өе тиеш булырга. Синеке яхшы кыны ашың булсын, халыкка да шуны теле. Аннары соң, вот син тырышырга тиеш халыкны алып барырга. Гаделлекне генә алып барырга тиеш. Һәм тагын бер насихаты Хасан аль-Басринен патшага шәүкәтле ана ничек баласына була, син дә халкыңа шулай бул. То есть, бакча балаларыбызны һәркайсыбыз кайгырта. Өстенә булсын, ашарга булсын, яхшы урында укысын. И калган кешеләргә дә җәмиятем җитәкче дә, алып баручы кеше дә тиеш шуны теләргә. Ничек вот э, ана баласын бакча вот эзли, таба, йотламый, тәрбияли, үстерә. Гаделле алып баручы кеше тиеш шулай булырга. Даже синен кул астыңда ике шәкерт кенә булса да, син анарга тиеш гаделле булырго. Әһә, бересенә күбрәк белем бирәсен, бересенә әзерәк. Юк. Икесенә дә син тиеш бер ди биреге. Синен кул астыңда булса, ход ничә кеше уже син җитәкчегә әйләнәсе. Җитәкче буласың. Рабочийлар синең кулыңда, ага, син үзең генә баисың, рабочиң теге әпәй дә күрмидер, саулыгын да күрмидер. Син моның өчен тоже хисап кылынырсың. Хисап булыр. Если рабочиеңда кайгы бар, син дә аны тиеш нишләргә? Кайгыртырга. Сиңа да ул әпәй китерә, һәм аннары соң үзенә дә әпәйлеген син тиеш бирегә гаделле булырга тиеш. Нәк синең генә ыланың тиеш яхшы кыны укырга, анын ыланы укымаска. Шуңа күрә шунда гаделлек була. Элгәреге кавымнар, элгәреге патшалар Амирлар, хут нинди генә ме үзләрендә теге власть булмасын, кешеләр булмасын, үзләрен нә ничек кайгыртканнар, һәм шулай ук калган халыкны да кайгыртканнар. Алар торган, куркып Алла Субхана Тәләдә. И шуңа күрә, вот, э, кем генә ме син булма, имаммы, Даже гаиләнен башлыгы булсаң да, гаиләнен башлыгы булсаң да, син җитәкче. Әһә, бер балаңа шоколад аласын, икенче балаңа ю. Уже шунда җәмиятем гаделсезлек китәдер. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер юлы бер сахабасын күрде, бер баласын гына үпте һәм калганнарын калдырды. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлләм нишләде? Ачуланды. Ничә балаң калганнарын да үбеп чи. Ачуланды. Бер балаңы гына сөекле ясама. Кызыңы яки олыңы, яки зурысын, яки кечесен, бөтенесен бер тигез күр.

кунагы булырсың. Алла Субхана Тәлә безнең аршы астында булырсың. Тынычлыкта булырсың. Ә гаделсез булсаң, ул вакытта сине көтәдер Алла Субхана Тәлә каршында зур хисап. Шуңа күрә җәмгыятем нәрсә үзе безгә, если безгә җитәкчелек бирелсә, без аны гаделлегенә тиеш алып Барыго. Не обязательно син патша гынамы? Хоть кем. Өч кеше үзеңдә эшләсе. Если син анда ниндидер бетә э, дәресләрме алып барасын, укытучымы буласын, һәр вакытта синеки уже гаделлек тиеш булырга, справедливость булырга. Шул кеше кайсы гаделле булар кыямәт көнне Алла субхана тәгаләнең аршы астында.

Бүген шайтан безне өйрәтте. Һәм без дә балаларыбызны өйрәтәбез, шайтан да шундый аларга бүген вакыт бирде, авыр фетнә заманасы, авырлык вакыты. Кая бакмасаң харам чолга була. Һәм без дә шул вакытта балаларыбызны тәрбиялибез, тукта балам, намаз укырга иртә. Коръән укырга иртә. Яулык ябынырга иртә. Син әлдә яшь. Син әлдә дөньяны күрмәдең. Субханалла. Без бүген мусульманнар үзебезне мусульман итеп саныйбыз да, ләкин тыңлыйбыз кемне? Шайтанны. Теләмибез шул яшь балаларыбыз кыямәт көнне Алла Субхана тәлә безнең аршында булсын. Кая гынамы йөреми баласы, нәрсә генәме эшләми, нинди генәме харамнарга батмый. Ләкин мәчеткә әйтә ярар, Коръән укырга әйтә ярар. И без уйлыбыз җәмиятен бүгенгесе көндә балаларга кирәк бу дөньяны гына бирергә. Нәк без күз каршыбызда булган хәлне ябабыз. Үлем вакыты уйлыйбыз, что безгә дә килмәс, балаларыбызга да килмәс. Нәк бүген без балаларыбызны тырышабыз бирергә, яхшы белем, дөньяви белеме генә, тукта аныкы яхшы зарплата генә булсын. Ә ахирәттә җәмиятем теләмибез, чтобы анын урнысы җәннәттә булсын. Кем дә әйтми, укытма врачка, кем дә әйтми, укытма укытучыга, кем дә әйтми тагын нинди дә бер һөнәргә. Син балаңа теләсәң бу дөньяда да бәхет, ахирәттә дә бәхет. Өрәт гыйбадәт кылырга. Без бүгенгесе көндә кергездек мәчет бабайларга, әбиләргә генә. Бу җәмиятем безне бик зур хатабыз. Бу безнен күрсәтә Алла Субхану Тәләгә каршы кылу, каршы бару. Без мактамыйбыз яшьләр кайсы килә намаз укырга. Без мактамыйбыз кызларыбызны, кыз балаларыбызны, кайсылар яулык кие. Без мактамыйбыз балаларыбыз, кайсылар Коръән белә, Коръән укый. Шуңа күрә без теләсәк җәмгыятем балаларыбызга яхшылык без бирергә тиеш тәрбия. Дини тәрбиясе җәмгыяте. Дини тәрбиясе аны бу дөньяда да бәхетле ясар һәм ахирәттә дә җәмгыятем

Вот ничек балаларыбызга телибез бу дөньяда машина, квартир, яхшы белем. Әнәк соң без ахирәттә аларның яхшы урыннарын теләмибез. Алла Субхану Тәгалә аршы астында булуын теләмибез. Җәннәттә булуын.

Ләкин Мусаб ибн Умайрны сайлады пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәссәләм. Шуңа күрә ул 20 яшендә динне өйрәтте. Ә безнең балаларыбыз бармы 20 яшендә динне өйрәтә? Шунда балаларны җыеп Коръәнне өйрәтә. Без бүгенгесе көндә уйлыйбыз дөньяның яхшылыгын гына, дөньяның күркәмлеген генә җәмгыятем. Һәм моны белә без хаталанабыз. Моны белә без балаларыбызны ахирәттә ахирәттән кисәтәбез үзләрен. Шуңа күрә беренче кем Алла Субхану тәгаләнең кунагы булыр, ул гадел имам, икенче Кем яшь кеше кайсы Коръәндә, диндә, мәчеттә үскән, шуңа күрә. Өченче төркем кеше, кем Алла Субхана Тәлә кыямәт көне аршы астында булыр, кем кунагы булыр, ул мәчеткә бәләнгән

Нинди син мусульман, кайсы син мәчеткә ашыкмыйсы? Мусульман кешенен калебы мәчеткә бәйләнергә тиеш. Иң яраткан урнылар, иң изге урнылар дөнья йөзендә белегез,

Ләкин мәчетнең күркәме кемнәр? Кешеләр. Бүген мәчеттә кешеләр юктыр. Субханалла шайтанның сүзе нечего делать анда миңа. Ничек бу сүзләр телебезгә киләде? Эй җәмиятем, шайтан безне бүгенгесе көндә алдады. Шайтан бүген безне җәһәннәм юлына өндәде, җәһәннәм юлына салды. Һәм бел, өченче кем булыр Алла Субхана Тәләнен кунагы кыямәт көнне. Ул мәчеткә бәйләнгән Адәм баласы, йөрәге яраткан кеше. Шуңа күрә әйдәгез, мәчетләребезне яратабыз, мәчетләребезне хөрмәтлибез, мәчетләребезгә ашыгабыз. Мәчеттә килеп укыган намаз 27 мәртәбә артыграк. Рамазан аенда 70 мәртәбә артыграк. Субханалла, бер намазың 27 намаз языладыр. Ничек мәчетне болай яратмаска? Адам баласы монда Алла Сүбхәнә Тәгаләсен таба, яхшылыкны таба, тынычлыкны таба. Шуңа күрә ашыгыйк җәмгыятем мәчеткә, мәчетләребезне яратырга. Һәм дүртенче төркем кеше кайсы бер-бересен Аллаһ ризалыгы өчен яраткан.

Ни үлем вахытына гына җиткәч, все, без икәү давай ахырәт булабыз, кыямәт көнне э, теге Алла Субхана Тәләне алдагыбыз кили ди. Ярый, хәерлесе нәрсәдер бар, ләкин җәмиятем мусульман, вот бүгенгесе көндә теге әс кайсы мусульман бер-бересен ярата. Без бүгенгесе көндә төрле сәбәп белән бер-беребезне яратабыз. Бер илдән, бер милләттән, бер бизнеста, бер эштә, бер уку йортында шул сәбәпләре күрә бүгенгесе көндә кешеләр бер-бересен ярата. Ләкин сирәк кешеләр Кайсылар Аллаһ ризалыгы өчен бер-бересен ярата, бер-бересенә ярдәм итә, бер-бересенә булыша, бер-бересен бага. Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә безне яратты мусульман диеп. Һәм хут нинди милләт булсын, хут нинди илдән булсын, без бер-беребезне җәмиятем яратырга тиешбез. Яратырга ни дөньялык өчен, әһә, мин монардан Фәйдә алам, мин шуңа күрә сине яратам, сине шуңа күрә тыңлыймын үзеңе. Потому что син миңа выгодны. Дөньялык өчен җәмгыяте мусульман кеше тиеш түгел. Ахирәт өчен тиеш, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен тиеш бер-бересен яратырга. Әһә, минен миңа анда берәр нәрсә бирдең, бак, мин сине булышырга чакырамын.

Алла ризалыгы өчен. Шуңа күрә дүртенче төркем кеше кем Алла Субхану Тәләнен аршы астында булыр, тынычлыкта булыр, кайсы Алла Тәлә ризалыгы өчен ярата. Кайсы Алла Тәлә ризалыгы өчен ярата. Шуңа күрә әйдәгез, бер-беребезне яхшы кыны Алла Тәлә ризалыгы өчен яратырга. Бер-беребезгә ярдәм итәргә. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Чөнки бит кыямәт көнне шундый кешеләр тагын да зур дәрәҗәдә булыр. Һәм бер дәрәҗәне әйтәсе киләдер. Вот адам баласы кергесе киләр җәннәткә. Гамәле йетмәс. Әтиесеннән барып соралыр, әниесеннән, баласыннан барып соралыр, туганыннан, хатыныннан, Ләкин кем Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен генә бу дөньяда бер-бересенә фәйдә китергән, бер-бересен яраткан, бер-бересен Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен яраткан, бер-бересенә ярдәм иткән, шул кешеләр генә кыямәт көнне дус булыр. И шул дустана килеп, әй дустым, ярдәм ит бер гамәлең беле.

Ахирәтне дә, җәмгыятьтә мәңгелекне бик каты кирәк уйларга. Анда ул булыр җәмгыяте мәңгелек. Җәннәт мәңгелек, җәһәннәм мәңгелек. Шуңа күрә даже шаһидлар да үңгә кешеләр дә шул кешеләргә Көнеләрләр, завидовать итәрләр. Вот нәрсә була бер-береңе Аллаһ Тәлә ризалыгы өчен ярату. Бишенче төркем кеше, кемнәр алар булыр? Ир кеше кайсына матур кыз чакырды зина кылырга һәм баш тартты. Мондый хал бездә бүгенгесе көндә сирәк. Адәм балалары бөгенгесе көндә зина белән мактана гына. Зина җәмияте кеше үтерүдән дә бер зур гүнях булып тора. Мең кешене үтерсәң дә, зина кылу гүнәхе Бер вакыт кына шул кайсы адам баласын җәһәннәмгә дә кергезә. Зина авыр гүнәһлардан саналадыр җәмият. И шуңа күрә бүгенгесе көндә баксак хатыннар, ялангачлар, ир кешеләрнең шәһвәтләре бик авыр хәлдә. Бик авыр хәлдә. Ул зиначы катын кайсы ачык йөри, ул белегез бик каты адашкан юлда. Адам баласын кайсы вакытта ирләрнен шәһвәтен куптара һәм зинага чакыра, ул хатыннар, кызлар Аллаһ Тәлә каршында бик авыр хәлдә булырлар. Бик авыр хәлдә булырлар. И шуңа күрә бүген зинага мусульманнарны яшсәләр дә, мусульманнар да ашыгып бара ди. Субханалла. Бүген баксаң яшьләрнең сүзләрен зина турында сөйлиләр. Зинадан сакланмаган кеше җәмгыятем Авыр хәлдә кыямәт көнне булыр. Һәм зинанын авырлыгы җиде табанга чикле бара. Җиде табанга чикле. Авырлыгы бара. Гонәһы бара. Шуңа күрә шайтан бүген хатыннарны бизәде. Бизәде ирләрне бик авыр хәлгә салды, бик авыр дәрәҗәгә салды. И шуңа күрә кыямәтнең дә аләмәте бер аләмәте булыр, халык зина юл өстендә кылырлар. И хәзер җәмиятем шунын башы бара, башы бара, баксаң юл өстендә зина кылалар, юл өстендә. Оялмыйлар да. Адәп юк. Аннан соң ничек без яшьләрдән бәхет көтәбез? Нинди бәрәкәт булсын дөнья йөзендә? Ничек алар кыямәт көнне Алла субхана тәгалә аршында булсыннар? Шуңа күрә үзебезнең дә Нәрсәләрне кысарго, яхшы кыни тәрбияләргә балаларны да, энукаларны да, ир кешеме, хатын кешеме, без тиеш тәрбияләргә җәмиятне. Ул безнен өстебездә. И шуңа күрә яшь кешеләрне, яки ир кешеләрне кайсылар хатыннар зинага чакыра һәм алар шул зинадан кача, белегез. Шул кешеләр Алла Сүбхәнә Тәгаләнең Кыямәт көненең аршында булыр. Зур җәмгыятем Алла Сүбхәнә Тәгалә бәя бирде. Зур бәя бирде. Әйдәгез, сакланыйк, саклыйк өммәтебезне дә, җәмгыятеб, үзебезне дә.

Шуңа күрә бүгенгесе көндә теге адам балалары мактана. Бак, хәзрәт, мин садака китердем. И нәрсә внимание бирәмен, күбесе только дөньялыкны гына тели. Әше миңа саулык сора, сәламәтлек сора, нәрсәдә эшем

Шунда вата корбан ите китердем. Өләшергә кирәк мохтаҗларга. Бар кайсы кеше хәзрәт әче вата балаларга атмә минен исемеме. Бер Аллаһ тәлә беле. Шуңа күрә, качан соң без садака бирә башларбыз, Аллаһ тәлә ризалыгы өчен, чтобы җәннәттә урыныбызны эшләргә, җәннәткә керергә. Не просто миннән 500 акча Бак, деп акылыгыз, халык каршында теге селкетеп-селкетеп күрсәтә. Аннан соң әйтә, нәк миңа деп акылмадыгыз. Нәк минем исемем анда списокта юк. Нәк мин ишетмәдем. Субханаллах. Соң син садака кем өчен бирәсен? Кешеләр күрер өченме? Аллаһ ризалыгы өченме?

Күрми-белми торган вакытта яшерен садака биргән адәм баласы Аллаһ Тәгаләнең аршы астында булыр. Җиденче төркем шул кешеләр булыр, кайсылар үзләре кала. Һәм Аллаһ Субхана Тәгаләне зикер итә, гыйбадәт кыла, яшерен рәвештә елый, Аллаһ Субхана Тәгаләдән афулык сорыйдыр,

Без Алла Сүбхәнә Тәгаләгә иман китердек. Иман сүзе ул Аллага гына ошанам сүз түгел. Ул Аллага ошанып буйсыну, калеб белә кабул итү, гамәл белә күрсәтү. Если син яңгыз калгач, харамга ашыксаң, ничек кыямәт көне син Алла Сүбхәнә Тәгаләнең кунагы булырсың? Шул җиде төркемне Алла Сүбхәнә Тәгалә зикер итеп бирде, кемнәр анын аршы астында булдылар. Без шул җиде төркемнән ашыгыек булырга җәмгыяте. Авыр хәл көтә, авыр көн көтә ди.